Gudden Owend bei Dikrich TV, haut fir eemol ganz technesch. Do wou ech elo haut hei stinn, dat ass de sougenannte Computarium am LCD hei zu Dikrech, e klenge Musée wou d'Entwécklung vun de Computer gewise gëtt, an dat wierklech vun den alleréischte Rechemaschinen un. Ze gesinn sinn am Computarium am ganzen eng 1400 Objeten. Et ass dëst eng zimlech aussergewéinlech Sammlung, déi souguer Leit ewéi mech, déi net u Computeren interesséiert sinn, richteg staune léisst.
De Francis Maassen hei huet an der Zäit d'Informatik am LCD geleet an ass passionéiert vun allem, wat mat Informatik ze dinn huet. Wéi am Jor 2005 de Lycée classique zu Dikrech 175 Jor gefeiert huet, koumen hien an en anere fréiere Proff aus dem Gebai op d'Idee, dach eng Computer-Expo op d'Been ze setzen. Sou gouf an engem Hall vum Lycée dës schéin Ausstellungsvitrinn no Zeechnung vum Architekt François Valentiny gebaut. Ze gesinn kritt een hei Computer, déi vum Lycée selwer gesammelt goufen, dann awer och Stécker aus de Privatsammlunge vum Francis Maassen a sengem Kolleeg Mootz, Aschenkunge vu Leit, déi am Laf vun de Joren dobäi komm sinn.
Ech hunn och ëmmer scho Saache gesammelt a meng Fra och. Dofir sinn och Saache vun eis drënner. Awer mir krute wierklech villes geschenkt vun, mir hunn eng grouss Lëscht mat Contributeuren, verschiddener, déi ganz vill esouguer ginn hunn. Ganz dacks geet et esou, dass een um Späicher, wann en an d'Pensioun gëtt, da seet d'Fra, du muss de Späicher raumen. An da fënnt en um Späicher heito ganz interessant Saachen, wou mer natierlech ëmmer frou sinn. Awer mer mussen e bëssen oppassen, eist Lager ass bal voll, dass mer, mir kënnen net iergendee Computer vun 1990 huelen, awer wann een, looss mer soen, eppes Rares huet aus den Enn vun de siwwenzeger Joren an esou weider, da si mer natierlech ëmmer ganz frou. Fir d'Reen am Gank vum Lycée geet scho laang net méi duer, fir alles ënnerzekréien, wat am Laf vun de Joren dobäi komm ass. De Gros vum Computarium, dee läit ewéi e Schatz op enger méi verstoppter Plaz vum Lycée, ënnert dem Daach, do wou fréier emol d'Internat ënnerbruecht war. An do kann een och richteg wäertvoll Stécker fannen, wéi zum Beispill dës ganz eenzegaarteg Rechemaschinn vun 1919 mam schéinen Numm Le Millionnaire. De Francis Maassen hat dëst Prachtstéck zesumme mat senger Fra op enger Stee vun engem Antiquaire fonnt an ass haut nach ëmmer begeeschtert vun dësem mechanesche Rechner. Weisen ech Iech emol ganz kuerz. Ech wëll 25 mat 25 multiplizéieren. Dann drécken ech hei a mengem Taaschtenfeld 25 eran an ech setzen den Hiewel hei op 2. Ech dréinen en eng Kéier, da setzen ech en op 5. Ech dréinen nach eng Kéier. An dann, wann ech hei kucken, do steet elo 625. Dat heescht, ech hunn d'Multiplikatioun eigentlech direkt gemeet. Oder awer dës elektromechanesch Rechemaschinn vun 1934, déi vollautomatesch véier Rechenoperatiounen duerchféiere kann. Ech weisen Iech elo mol, wéi mer eng Divisioun maachen. Ech drécken 355 eran an ech wëll dat dividéieren duerch 113, also eent, eent, dräi. Do drécken ech d'Divisiounszeechen. Wann der elo kuckt, da gesitt der hei 3, 14, 15, 9, 2. Mir hunn also eng Approximatioun vu Pi gerechent, an dat nëmme mat mechanesche Moyenen. Dat heescht, dat eenzegt, wat hei. Elektresch ass dass de Motor deen an der Maschinn ass, awer soss ass alles reng mechanesch. Ween d'Chance huet vum Francis Maassen duerch de Computarium gefouert ze gi kann nëmme staunen wat een do alles fanne kann. An doriwwer raus an dëser Expo do gi Computeren zu spannende Geschichten, Zuelen, zu liewegen Objeten déi faszinéieren an einfach no méi verlaangen. Dës Cortamaschinn, zum Beispill ee vun de berüümteste Rechenobjete vun der Welt, dee war am KZ zu Buchenwald entwéckelt gi vun engem Mann, deen duerch seng Erfindung Leit am KZ virum Doud rette konnt. Och ee Lëtzebuerger war esou mam Liewen dovukomm. Oder awer dëse Blannecomputer, mat deem och Blanner nëmmen iwwer d'Stëmm schaffen a programméiere kënnen. Besonnesch Begeeschterung awer rifft beim Francis Maassen dëse Computer aus de fofzeger Joren aus, en analoge Rechner, dee komplett aus der Moud war an elo nees gebaut gëtt. Zwar géif een haut keng Schnéier méi gesinn, déi Verkabelunge ginn elo an den neie Produktiounen intern gemaach, awer de Prinzip Dee wier nach ëmmer dee selwechten an hätt e groussen Avantage par rapport zum digitale Computer.
D'Philosophie, déi derhannert stécht, ass déi vun engem ganz séiere Rechnen, dee ganz wéineg Strom brauch. Dat sinn déi zwou Saachen, d'Vitess, wat mer haut kënnen am Digitalen hunn, d'Vitess, awer hunn e grousse Stromverbrauch. An hei soll ee béides zesummen hunn. Klenge Stromverbrauch a grouss Vitess. Wat awer eng interessant Saach, wann der um Mound sidd oder eng Moundstatioun ouni vill vill Ressourcë vu Strom an esou weider an der musst komplizéiert Recherchen maachen an esou weider, bah dann ass e Computer dee wéineg Strom brauch ass en Avantage, hein. Ganz grouss Revolutioun, déi wier awer am Beräich vun den optesche Computeren z'erwaarden, wou amplaz vun der Elektronik mat Liichtelementer geschafft gëtt. Dann awer och mat de Quantecomputer. Wëllt och Dir Iech faszinéiere loosse vum Francis Maassen sengen Aféierungen an de Beräich vun de Computer? Da kënnt Dir Iech umelle fir eng Visitt am Computarium. D'Vitrinn am Hall vum Lycée, déi kann allerdéngs einfach esou besichtegt ginn.
Da gëtt et awer och erëm Neits aus dem Gemengerot ze berichten. Do gouf de leschten Dënschdeg nämlech

gouf den zéngte Januar owes de Mario Della Cava vum Buergermeeschter Claude Thill als neien LSAP-Conseiller vereedegt. Seng Zäit bis zum Enn vun der Legislaturperiod ass zwar knapp, am Juni gëtt jo nees nei gewielt, trotzdeem wëll deen neigekréinte Gemengerot déi nächst fënnef Méint elo gutt notzen, fir seng Ideeë mat eranzebréngen.
A vu Beruffswegen hin interesséiert mech natierlech d'Beschäftegung, d'Juren. Ech hunn an der Beruffsberodung geschafft gehat. Bon, ech hunn och natierlech am Ekippesport scho ganz vill Sport gemeet. Dat heescht, d'Jugend, Sport, Beschäftegung an och effektiv Educatioun, dat sinn elo meng, och well ech an deem Beruff, an deem Beräich och schaffen, sinn dat meng Prioritéiten.
Fir déi europäesch Klimaziler z'erreechen, mussen all d'Länner mat dru schaffen, den CO2 ze reduzéieren. E gudden Hiewel dofir ass de motoriséierten Trafic. De Schantjen ronderëm d'Rue du Palais ass een, dee vläicht net esou vill opfält, duerfir awer um Enn ee ganz groussen Impakt op de Verkéier am Beräich tëscht der Rue du Tilleul an der Rue Stavelot wäert hunn. D'Aarbechten, déi kommen op alle Fall.
Gutt virun! De Schantjenem Palaststrooss ass a 5 Phasen opgedeelt. Am ieweschten Deel vun der Rue du Palais an an der Rue Guillaume hat dësen opwennege Chantier virun e puer Méint ugefaang. An zanterhier sinn d'Aarbechten all no Plang virukomm. Dat esouwuel a Punkto Infrastrukturen, wéi och a Saachen Aménagement vun de Stroossen. De ganzen Deel tëscht der Rue du Tilleul an der Rue Stavelot soll nämlech um Enn eng Chaussée dou, eng Strooss fir d'Mobilité douce ginn.
Méi breet Trottoiren, Mir hunn an de Kräizungen hu mir Trottoirs traversants, dat ass engersäits gutt fir de Foussgänger, esou huet hie keen Niveausënnerscheed méi, dat ass gutt fir Leit mat enger beschränkter Mobilitéit an och fir d'Elteren, déi eng Poussette drécke mussen, esou hu se keen Niveausënnerscheed méi. Et ass och esou, datt d'Sécherheet fir d'Schoul kann och garantéiert ass, well d'Autoen elo den Niveausënnerscheed hunn a fir iwwert den Trottoir ze kommen ofbremse mussen, fir dann op déi Strooss ze kommen. Nieft de Foussgänger sollen hei awer och d'Vëlofuerer Prioritéit ageraumt kréien. Sou gëtt net nëmmen eng 30er Zon agefouert, mee och zwou Vëlospueren an der Strooss bäigesat, An d'Vëlofuerer, déi hunn Prioritéit. Fir den Auto bleift do um Enn net méi vill Plaz. Och bei der Phas zwee dierft et elo no deem selwechte Prinzip viru goen. Dat war dann d'Phas 1.1 an 1.2. Dann hu mir elo ab haut, de 16 Januar, wäert dann och de Bagger erëm rullen, mee do si mer dann an der Rue du Pensionnat. Do wäerte mir och déi ënnerierdesch Infrastrukturen, déi si scho gemaach, mir sinn do amgaange den Trottoir ze fäerdeg ze stellen op der enger Säit, se wäert en och nach op der aner Säit nei gema ginn an da wäerte mir och d'Rue du Palais Richtung Rue du Tilleul weider weidermaachen. Dat heescht, d'Infrastruktursaarbechte ginn nei gema an och d'Stroosseraum wäert nei amenagéiert ginn. Et ass also vun den Infrastrukturaarbechte profitéiert ginn, fir och a puncto Mobilitéit nei Weeër ze goen. Schonn duerch d'Aféiere vum Parking résidentiel ass de Parkraum an de Stroossen zu Dikrech méi eidel ginn. Mat den neie Mesuren ëm d'Rue du Palais wäerten all Parkplazen hei ewechfalen. Fir déi opzefänken, entsteet duerfir zäitgläich mat dësem Chantier en neit Parkhaus op der Gare. Et wäert ëmmer probéiert, elo méi déi aktiv Mobilitéit, dat heescht ze Fouss oder mam Vëlo, ze fërderen. Sou dass den Auto se am Fong ëmmer an der zweeter Stell ass. Dat ass mengen ech eng Kéier fir klimatechnesch gesinn e grousse Plus. An esou fërdere mer och déi aktiv Mobilitéit, well et fir de Foussgänger oder Vëlofuerer vill méi bequem ass, d'Strooss ze benotze wéi mam Auto, wann een ëmmer ofbremse muss an den aneren Prioritéit muss ginn. Et muss also ëm geduecht ginn, wa mir wëllen eng Zukunft hunn, virun allem manner egoistesch. Sollt et elo allerdéngs Problemer duerch e Chantier ginn, kann ee sech natierlech gären beim Service technique mellen. De Chantier ëm d'Palaststrooss wäert iwwregens mam Enn vum Congé collectif am Summer 2023 op en Enn goen.
Vum September dat lescht Joer un stellt d'Gemeng Dikrech hiren Awunner eng Médiation sociale zur Verfügung, wou jiddereen, deen e Problem mat enger anerer Persoun oder Partei huet, sech kann hiwenden. D'Médiatrice, déi sech drëm këmmert, sicht dann mat dem Demandeur a senger Géigepartei no enger Léisung. Kléngt dach gutt, oder? Moien! Moien!
Moien! Alors, on a la médiation aujourd'hui en haut, dans la salle. D'Rajini Pologado schafft zënter siwe Joer als onofhängeg Mediatrice hei zu Lëtzebuerg. Am Ganzen huet si ewell eng 300 Dossiere behandelt, vu Leit a Konflikt matenee waren. Zanter e puer Méint kënnen elo also och d'Awunner an d'Awunnerinne vun Dikrech hir uruffen oder schreiwen.

Et une fois qu'on a que j'ai enregistré le dossier, que j'ai écouté la partie, j'ai compris un peu quelle est le problématique, là j'invite l'autre partie de se mettre en contact avec moi. An da gëtt an aller Rou probéiert fir eng Solutioun ze fannen, woubäi d'Wuerzel vum Problem meeschtens an ënnerschiddleche Siichtweise leie géif, dacks och a verschiddene kulturelle Backgrounden, well d'Leit, déi sech deplacéieren, mat hire Liewensgewunnechten an Iwwerzeegungen a Glawensrichtunge plënneren Op eng Plaz mat Leit, déi net onbedéngt d'selwecht ticken. Eng Persoun, déi ëmmer zur Fënster erauskuckt, soubal sech eppes virun der Dier deet, kann esou bei sengem Noper d'Gefill vun Harcèlement ausléisen, obschonn dat guer net d'Absicht war. Et là, dans des situations comme ça, on commence à se faire des idées. Et quand on se fait des idées, alors on regarde notre objectif, notre façon de penser déjà de voir le voisin, on est déjà dans l'interprétation et dans le jugement de cette personne.

An do kann eng Mediatioun ganz einfach agräifen, fir deenen zwou Parteie géigesäiteg hire Point de vue ze erklären an hir Siichtweis eventuell ze änneren. Sou wéi eng 6 an eng 9 kënnen zur Verwiesslung féieren, jee nodeem vu wéi enger Säit een se betruecht. Also, amplaz déi nächste Kéier bei engem Konflikt direkt bei den Affekot ze goen, sollt een et dach fir d'éischt emol bei der Mediatioun probéieren, wa se schonn offréiert gëtt.

D'Young Boys vun Dikrech gëtt et scho ganz laang. 1908 ass de Fussballclub gegrënnt ginn. 1916, 1950 an 1978 hu si Nationaldivisioun gespillt a sinn elo zënter 2019 nees an der éischter Divisioun mam Zil weider no uewen ze klammen. Wat awer mécht de Succès vun dësem Dikrecher Sportsveräin aus? Hei de Reportage.

fënnt all Jores um en internationalen Tournoi zu Dikrech statt. 2020 an 2021 allerdéngs war do Paus. Duerfir ass d'Freed ëmsou méi grouss, endlech nees kënne lasszeleeën. De Young Boys Cup de leschte Summer huet sech als mega Succès erwisen. Dëst Joer hu mer rëm alles ginn, voll Power, an mir haten 6 Kategorien, iwwer 72 Ekippen, och vum Ausland, vun der Belsch, Däitschland a vu Frankräich. A mir hu bal iwwer 300 Matcher gemeet, lo gëschter an haut.
Déi Dikrecher Jugend steet sech den Ament zimmlech gutt. Déi lescht Saison gouf et op der ganzer Linn bei de Jongen a bei de Meedercher nëmme gutt Resultater. Besonnesch houfreg ass een natierlech op d'Junior-Éierepromotioun. well hei déi gutt éischt Ekippspiller vu muer forméiert ginn, an déi wëlle schliisslech och no uewen. Mir sinn elo freides owes um Training vun den éischten Ekippen. Mä sportlech si mer jo ganz gutt elo de Moment. Mir si elo Tabellenzweeten an der éischter Divisioun a mir wëlle kucke fir datt et klappt, fir datt mer an d'Ierepromotioun eropkommen. Mee et ass nach ee schwiere Wee, et sinn nach eng Kéier eng ganz hallef Saison. an mir hoffen datt dat klappt. Duerfir setze si also bei de Young Boys ganz geziilt op d'Jugend. Do ass sech de Comité ëm de Jean Dupong eens. Mat de Spiller kënnt een natierlech, wann een Transfert, gutt Transferte mécht. Mir hei hunn awer e bëssen d'Politik, mir kucken, datt mer déi Spiller ausbilden. Dat heescht gutt Trainere bei der Jugend, datt mer d'Spiller gutt ausbilden, datt déi spéider och herno bei eis an der éischter Ekipp ze spille kréien. An dat hu mer hei am Young Boys. Ech mengen, wa mer kucken, mir hunn am ganzen ee Kader 25 Stéck.

Vill vun den éischt Ekippemembere sinn hei am Veräin scho grouss ginn. De Luca zum Beispill, dee mat 12 Joer an d'Young Boys komm ass. No nëmme 4 Joer huet hien et scho richteg wäit bruecht. Ech war direkt iwwerall hei dobäi an ech gouf och gutt informéiert iwwer alles, wat de Club sou gemaacht huet. Ech war elo mei Scolairen, Cadet, Junior a leef elo éischt an zweet Equipe. Hunn schei ewell zu Dikrech gespillt an ech hunn och well vill erreecht, respektiv och ech si stolz op mech datt schei sou vill erreecht hunn well mir haten d'lescht Joer mat de Cadeten hu mer d'Coupefinall gespillt zu Medernach géint de Racing Lëtzebuerg. Leider verluer, mee mir hunn awer gutt performt a lo hunn ech och dëst Joer meng éischt Matcher mat der éischter Equipe gemaach an ech si wierklech houfreg, si stolz op de Veräin mee ech sinn och frou datt ech déi Chance krut fir mech kënnen ze beweisen.
Da gëtt et bei der Dammenekipp och d'Flavia, wat mat 14 Joer bei d'Young Boys komm war an no engem Ofstiecher op Colmer elo nees de Wee zeréck fonnt huet als Kapitänin bei den Dammen. Hir Ekipp läit iwwregens den Ament an der éischter Divisioun op Plaz 6. Dikrech läit mer einfach um Häerz, dofir sinn ech och erëmkomm. Dikrech ass einfach en eemolege Veräin. Ech mengen, dat gesäit een net zweemol, dat gesäit een och un eiser Ambiance. Och mat den Hären, déi Zesummenaarbecht mat hinnen a mam President ass wierklech mega. Ee Punkt, deen eis och ausmécht, ass eis Jugend. Mir hunn eng Ekipp vun enger Moyenne vun 20 Joer, mengen ech si bei wäitem dat eelst. Jo an si. Sammelen Erfahrungen, si bréngen hiere Wuppes dran, dass, jo, dat ass dickesch. Grad well probéiert gëtt, esou vill wéi méiglech Spiller a Spillerinnen op laang Zäit am Club ze halen, och fir ze trainéieren an ze dirigéieren, gëtt et also bei de Young Boys Dikrech en Zesummenhalt, wéi een e soss nëmme seele fënnt.
D'Ambiance, wéi eis Kapitänin scho sot, ass mega mat der éischter Ekipp. Och mir ginn alleguerten zesummen eens. Och déi nei Spillerinnen, déi der nei bäikomm sinn, goufe mega gutt eens mateneen. Mir hunn se gutt integréiert an och eis zweet Ekipp. A jo, mir si frou, dann eng Famill ze sinn. D'Ambiance hei am Veräin, also ech fannen et wierklech cool, well jiddereen ënnerstëtzt sech a mir sinn och alleguer zu plus ou moins am nämmlechten Alter a mir kennen eis och scho gutt. Dowéinst d'Ambiance, d'Stëmmung a wierklech och d'Spill, d'Freed fir mateneen ze spillen ass wierklech héich an jo, dat mécht Spaass hei ze trainéieren. Mir hunn och esou eng gutt Ambiance, well mer esou vill Spiller vun der Jugend an d'Ekipp eropbréngen an alleguer versti sech gutt an jidderee spillt zesumme säit Klengem un a fir den Häerze vum Veräin. An ech fannen och d'gutt Ambiance ass d'Dikrecher Béier, deen eis och eng gutt Ambiance bréngt. D'Kierch ass eng flott Famill. Wéi gesot, gesäit ee jo op deenen Evementer oder iwwerall, héiert een iwwerall, Young Boys Dikrech, flott Ekipp, eng richteg Famill kann ee soen. Eng Famill, déi elo mat de Fraen a Meedercher also nëmmen nach méi grouss gëtt. An och an deem Beräich huet de Veräin vill Potenzial fir d'Zukunft. Fraefussball ass um Kommen an d'Young Girls halen do wonnerbar mat. Ech mengen, hei a Lëtzebuerg gëtt ëmmer méi gefrot, gesäit ee jo alleng bei der Nationalekipp. Do entwéckelt sech jo, gëtt ëmmer besser. Si hu lo eng Qualifikatioun fir d'éischt Kéier matgemeet, wéi gesot, wou scho véier Dikrecher Meedercher dobäi waren. A gesäit een, et geet no vir, jo. An dat ass dat, wat Spaass mécht.
Also, nëmmen Erfolleger op der ganzer Linn, de Jonken, de Männer an de Fraen. De President, dee viru 60 Joer eng éischte Kéier bei de Veräin komm war, Kann also ganz berouegt an d'Zukunft kucken.
Da gëtt et och erëm Neits aus der Geschäftswelt ze mellen. An der Groussgaastor ass zanter e puer Méint en neit Kleedergeschäft dobäi komm. An och wann d'Enseigne net nei ass, sou kënnt engem hei dach alles wéi nei vir. D'Patronne

Nach e puer Wochen, dann ass nees Kavalkad. An och wann déi lescht Kavalkad a Saachen Temperatur net méi wäert ze toppe sinn, sou kann een awer sécher sinn, datt sech den ESD-Veräin och déi Kéier net wäert huele loossen. Geplangt ass fir iwwert d'Kavalkad eraus och déi Deeg virdrun Dikrech nees zu engem Highlight vun der Fuesent ze maachen.
Jo, dëst Jar Dikricher Fuesicht, net nëmmen Dikricher Kavalkad. Mir hunn als ESD, ënnerstëtzen einfach d'Dikricher Fuesent gären. Mir wëllen se erëm an d'Duerf kréien. Duerfir hu mer eppes lancéiert, dat heescht den Altweiber, dee mer an der Groussgaass hunn, an de Caféen, Dikricher Stuff, Beim Louis, beim Mich an all déi Caféë ronderëm wäert natierlech och super fuer Stëmmung sënn. Idem ass et den Dag duerno. Den traditionellen Hippiksbal, deen hei zu Dikrech ëmmer ganz, ganz grouss war, ëmmer top war, dee wëlle mer och erëm an d'Duerf kréien, aus der Seeërei eraus an och, dass ëmmer méi Caféë matmaachen. Dat ass eist Zil fir déi nächst Joren. Dëst Jar lancéiere mer et. Duerfir, léif Dikrecher Lett, Dir braucht keen Auto. Dir braucht just zu Fouss dohinner ze kommen, de Wee fannt der obecht ëm d'Heem, dat ass guer kee Problem. Also den Hippiksbal ass an der Brasserie beim Louis an am Café Mich. Dann den Dag duerno geet et weider mat dem Kannerfuesbal an der Seeërei. An dann natierlech sonndes traditionell eis Dikricher Kavalkad. Déi Dikricher Kavalkad ass dëst Jar erëm traditionell op Fuessonndig, net wéi d'lescht Jar, wou mer do an de Mee gefall sënn, och wann dat ville Leit gefall huet. Eis huet et och gefall, mee Traditioun ass Traditioun a soll och esou bleiwen. A mir maachen dat op Fuessonndeg. Neierungen op der Dikreger Kavalkad sënn dann och dëst Jar wéi d'lescht Jar d'Family Place, wou der kënnt mat äre Kanner hikommen, wou och an deem ganzen Ëmfeld keen Alkohol ass, wou d'Kanner kënne sech op d'Kavalkad freeën, natierlech och mat Séissegkeeten iwwerheeft ginn. Dann geet et duerno natierlech weider an der aler Seeërei, mee och fir ganz Dikrech erëm, wou d'Fuesent gefeiert gëtt. Also. Mir zielen op iech, kommt op eis Kavalkad, kommt feieren, et gëtt een Top Dag, Dikrich feiert a leeft wéi mer et ëmmer gewinnt waren.
Also maacht iech scho prett, an e puer Wochen da geet et lass. Wat soss nach alles bis dohin usteet, dat kucke mer elo am Agenda. Ech soen iech da schonn Äddi den Dag no der Kavalkad, also réischt a 5 Wochen gesi mir eis da nees erëm. Bis dohinner maacht et gutt. A feiert net ze vill. An der Dekanatskierch zu Dikrech ass den 21 Januar um 3 Auer nomëttes den Neijooschconcert vum CM Nord. Um Menü steet eng Rees duerch verschidde musikalesch Traditiounen a Kulturen. De Concert mam Ensemble Vocal an der Chouerschoul vum Conservatoire du Nord ass gratis. Den 28 Januar dann ass fir d'Schüler aus dem leschte Jor vun der Grondschoul e wichtege Rendez-vous an der Däichhal zu Ettelbréck. Hei presentéieren sech op deem Dag vu moies um 9 bis um hallwer eng mëttes 5 Lycéeën aus der Nordstad a weisen, wat si alles ubidden. Ënner de 5 Etablissementer op der Schoulfoire 2023 ass och de Lycée classique vun Dikrech. Eng interessant Ausstellung gëtt et vum 4 Februar un am Kulturhaus zu Dikrech. Vu Schof an hirer Woll nennt sech dës flott Expo, déi zum Deel d'Resultat vu Workshoppen ass, déi de Musée zesumme mam Panda Club organiséiert. Ënner anerem soll hei vir och e Schof gebaut ginn. Dee selwechten Dag ass um hallwer néng owes nach emol an der Dekanatskierch e flotte Concert vum Ensemble Vocal Cantica. Spes Luminis nennt sech dës ganz variéiert musikalesch Virféierung, déi vum Barock iwwer d'Romantik bis zu zäitgenëssesche Komponiste féiert. De Rendez-vous vum Mount, dat ass natierlech den 19 Februar, wou um hallwer dräi nomëttes an der Rue Mäerten den Depart vun der 55. Kavalkad ugesot ass, déi och dëst Joer nees fir vill gutt Laun suerge wäert.